Din logħba jisimha Blow Job or No Job. Isa smash up, smash up. Mm. Mux jisa, exactly it, with multi celebrities. Li, fan li nafħat, il-feministi għatma għala għanna ħara dwara. Għazat, meta namlu fuq l-irġilu, right? Imma meta namlu fuq il-nisa. So, namlu fuq l-irġil. So, fuq diffun san għala ħara.

Għajnek ah, vera daqsek blu da. Ejja, mala. Balleba. No, he's a very good looking boy. Eh, vera, le.
Very good looking. Karlo Augustus. Għandu daqxej ta' tud gap. Ta' detrak minna. Imma sexy, għafna minn sebba sexy. You know what I love? Mm. You know what happens with that tud gap? Oh?
U tizzibġa fin-nofs eżatt.
Sorry Valentina! Su grampun!
Sorry Valentina!
Ġinta minn kwatru. Pal tal dawk, ah, pal- pal dawk il- il-suspenders li jagħmlu ġu- ta' ta' Cirque du Soleil. Ikunu għadin iduru għaw. Fuq fuq orqom, nara bil-fissir.
Tannek, tannek. So, yes or no, ejja. U mux għax jgħat ma' Valentin, it's looks wise di għet nejdu. Yes, yes, yes.
Imma like I said, I like a bold man. Eh? Ma na.
Għanna mm, problemi, men. Għanna bold man, now. Ma nafx, għanara.
Għalla ġo kol ħabib tijaj, kem Dak il-puntu, dak il-puntu. Ovvjament da qatt ma ħajsiru daw l-affarijiet għax. Funny li enough, imma which is making it even worse, għax issa kull darba li talla wieħed qed nimmaġina ħadd tiġri l-ħaġa. Eh, eh, so it never, if I never thought about it now, it's in my head. It's gonna be there. Sorry, Sean!
Kiku tallajni l il-lira, aħjar taħseb.
Eh, I wouldn't mind. Yeah, nice, nice scoops. Yeah. Let's say Ira and Sean. Okay.
Very, very good. very good.

Le. Vera?
Mistja. Dana No, jena never. nerda, jena nerda ħulu l-luk. Jena nerda u koll.
Daka jena darba mux bitċaj, daka jaħdem dejja, insertajtu fil-lift Nħobbu miegħi l-luk jien.
u ħassejtni vera awkward kem jien ikraħ. Mistja. Vera good looking. Xtaqt li He's a l-lift very jaqaf.
good looking boy. Eżatt, Jaqaf il-lift il-lift, jaqaf, ostja. Dak hemm. il-tip ta' għalek Vera. is-sapuna. eh. Eżatt, eżatt.

Taf tigwadanja ta' tuxej ostja ħajda. Le, mhux għalhekk.
I just know how respectful he is for his oh, woman. Very respect, bro. It's not about respect. Li ma jkellmikx, mux ma jkellmikx. U jaxxik bla doċ. Le, le.
Le, jirrispetta ħafna ħafna li tfajla tijaw, that's all I know about him. We work together on, on, on set. 100%. Loba mux għat jifmu għanni, stop. Vera, ti għedin judu.
Għax jisja diffiċli, men, ok, I would do, għalla l-problem. Lesta. Oh. Sorry, għal. Itfajna mara biex naraw. Biex naraw naqra, jitġa saqsetek fuq ija, eh. ma xtaħseb inti għawek. Kamlu session kwarta. Di take. Eh.
Take.
Xinaqas, xinaqas scissoring. Le? Take. Hmm. Fil-kastakom. I'm sure li there's been people who have thought about it. Take and I, konna ħbib sewa qabel and.

Ewejja.
Narek fajn. Emmi, emmi, joqgħod hekk ta' inti tħobba domination u hekk. Joqgħod jgħidlek piżella u hekk. Joqgħod jgħidlek. Joqgħod jgħidlek l-qaw bewl tal Emmi li ma narax fiha. But no fucking way. No, fuck you. Fuck you. Dak u dead body bejt is-semmi għadha. Ej, dan rajt dan. Dan rajt. Ara xebla, tara l-kantu. I'm not gonna lie, eh, jena raġel ekk joġobni, raff.
Eh, Would you do him vera?